nĩndamũgeithia eroreri akwa na nĩndamũnyita ũgeni nĩgetha mũke tũthathaũre thimo ya gĩkũyũ ĩrĩa yugaga kũrĩ arũme na maiyũria ndua arũme Na maiyũria ndua nĩ kuuga atĩa? Twambe tũmenye ndua nĩ ndũĩ. Ndua nĩ gĩtumbĩ kĩrĩa kĩaruaga njohi. Gĩaciaragwo nĩ rũngũ, nĩ kũrĩ rũngũ rwaciaraga kanya ka mbakĩ, nĩ kũrĩ rwaciaraga ndahi ĩrĩa yatahagia njohi ĩrorwo kana nĩ hĩu, na nĩ kũrĩ rũngũ rwaciaraga tũngũ tũrĩa tũtumagwo ciihũri, tũthondekaga ciihũri. Nĩ kũrĩ Rũũngũ rwaciaraga nyanja, nĩ kũrĩ rũũngũ rwaciaraga gĩtete, na kĩrĩa gĩaciaragwo kĩnene mũno nĩ ndua, nĩyo yarugaga njoohi na athuri a tene. Na ndĩrenda kuuga atĩ Mũgĩkũyũ akiuga kũrĩ arũme na maiyũria ndua-rĩ, augaga atĩa? Ndua ĩno yarĩkia gwĩkĩrwo indo iria ciekĩragwo, ĩgekĩrwo maĩ, ĩgekĩrwo mĩratina, ĩgekĩrwo cukari, ĩgekĩrwo ũkĩ ũrĩa ũrĩ na magua. Yarĩkia gwĩkĩrwo ndĩaiyũragia ĩkaiyũra ki, nĩ yatigagio hakuhĩ ngingo-inĩ yayo hagatigio harĩ na handũ hatigĩtio hataihũrĩtio maĩ, nĩgetha rĩrĩa rĩatua gũtherũka-rĩ ndĩgagĩitĩke. Na rĩu yekĩrwo magua maya, yatherũka mũno na yatua kũhĩa na ĩkĩrorwo kana nĩ hĩu, rĩrĩa mũthuri aikia ndahi hau, aikia aikagia guoko gũkahĩtũka magua, tondũ magua marĩa maikĩtio na ũkĩ, ũkĩ warĩkia kũhihwo nĩ maĩ maya na ũrĩa njohi ĩno ĩratherũka, magua matigagwo marerete haha igũrũ. Na macio nĩmo metagwo maiyũria ndua. Metagwo maiyũria ndua tondũ ndua ĩno ti njihũru njohi. Harĩ kĩnuthu kĩrĩ ho kĩa magua maya macunge nĩ njohi ĩno, makarutwo ũkĩ, magatigwo marĩ matheri. Na magua maya. Meetagwo maiyũria ndua, tondũ matirĩrĩĩo rĩngĩ, na matikaruga njoohi ĩngĩ, na matirĩ wĩra ũngĩ makaaruta. Ndua ĩno yarugaga njoohi, tondũ nĩ ndĩkĩiyũrĩte wega, nĩ tondũ nĩ hatige manyamũ macio magua macio. Nĩ hũiguaga andũ makiuga, 'Nĩ kũrĩ arũme na maiyũria ndua. Tondũ maya maiyũrĩtie ndwa, matirĩ ũndũ mangĩteithia, matingĩtuĩka thumu, matingĩtuĩka ma kũrugwo rĩngĩ, matingĩcokio ho, matithondekaga ndwa, na matinyuagwo, na matirĩagwo. Nĩ kĩndũ gĩa tũhũ. Rĩu ũkaigua mũndũ mũrũme auga kũrĩ arũme na maiyũria ndwa. No ũcemanie, thimo ĩno ĩrenda kuuga atĩa? Tũngĩgeria gũthathaũra Ĩrenda kuuga atĩrĩrĩ, Nĩ kũrĩ mũndũ mũrũme, na harĩ mũini wainire nyĩmbo cia gĩkũyũ akiuga atĩrĩrĩ, Tũigananĩtio nĩ mĩbuto, nĩ tondũ ithuothe tũrĩ arũme kũringana na mĩbuto ĩrĩa twekĩrĩte. No kiugo nĩ atĩrĩrĩ, kũrĩ arũme na maiyũri a ndua. Maiyũri a ndua maya twaria ũhoro wamo matirĩ ũndũ mekaga. Nĩ mũndũ mũrũme wĩrigĩtwo. Mũndũ mũrũme atarĩ ũndũ angĩteithia mũndũ mũrũme ona mwacemania mwarie tũgwĩka ũũ ndũgacemania hana ona ndagoka mũndũ ũrũme ona mũgakora mwĩke maũndũ na ndarĩ ũndũ augaga akirĩte ki wĩra wake nĩ maũndũ marĩa mũkĩũĩ matarĩ magĩrĩru Wĩra wake nĩ kũroka o itindoinĩ cia njohi o kĩroko, arĩkia kuuma ũndũ ũgakora gwake kũrika ũndũ ekĩte, ũrĩkoraga kinya nyũmba ya ngũkũ mũrango nĩwatuĩkire, ũgakora mũtumia na rũũhi tu akĩgeria kũhũrĩra, ũgakora maũndũ mangĩ marĩa marekwo rũgiri nĩrwagũire, ndangĩhota kwĩrũngĩra gĩkĩngĩ, nĩkĩarengirwo nĩ mũthũa tene, ndarĩ kaũndũ angĩhota kũnyita ũguo ateithĩrĩrie gwake. Ũgakĩigua andũ makĩhĩtũka makiuga atĩrĩrĩ, Ĩhĩtũkĩire haha mũrũ wa ng'ania-ĩ! Rũgiri rwagũire tene, ngorire mũtumia akĩenja na kabanga-ĩ! Enjere gĩkĩngĩ-ĩ! Ndacoka ningĩ o na mũthenya ũngĩ na niĩ ndĩrathire hau ndĩrakora nĩwe ũrairigĩra ngũkũ ũrekĩra mũrango-ĩ! Ngũkũ itigakĩrĩo nĩ kĩihũ ũtukũ-ĩ! Ngakĩũria atĩrĩrĩ, Ĩ kaĩ mwene gũkũ athire kũ? Nake ũyũ ũngĩ agakiuga atĩrĩrĩ, Ehe! Kũrĩ arũme na maiyũria ndua. Rĩu ũrerwo ũguo tondũ ndũrenda kwĩrwo maiyũria ndua nĩkĩ? Nĩ getha mũndũ mũũgĩ amenye ũrĩa Mũgĩkũyũ aragia akauga ngo ciuna rũkomo, kĩmenyi amenye ikiunwo, na mũndũ mũũgĩ ndarĩ mũhere wa ũhoro. Nĩ kũrĩ arũme na maiyũria ndua. Ũngĩigua ũgwetetwo handũ maiyũria ndua, Wĩcokere mũno na wĩyũrie ciũria, 'Nĩ atĩa njĩkaga ũtagĩrĩire? Njagĩrĩirũo nĩ gwĩka atĩa? Na mũndũ ndaumaga maiyũria ndwa-inĩ agatuĩka mũndũ mũrũme. Ndatũũraga hau. Kwoguo-rĩ, Mũgĩkũyũ akiuga kũrĩ arũme na maiyũria ndwa, augaga nĩ kũrĩ mũndũ mũrũme na arũme a tũhũ gũtarĩ ũndũ mangĩka. Tũrenda gũthathaũra thiomi citũ nĩgetha andũ maguũkĩrũo Ũũ nĩ kuuga atĩa? Rĩu ũngĩkaigua handũ kwarĩtio ciaku, ũkerwo atĩ ndũũĩ kũrĩ arũme na maiyũria ndua, tiga gũthiĩ kũrũa, tiga gũthiĩ gwetha matimũ, tiga gũthiĩ gwetha mĩguĩ ũke ũkahũrane na mũndũ ũrĩa ũraugire ũguo. Etha mĩguĩ yaku, wethe matharaita maku gwaku, ũcokie makinya na thutha, ũmenye haha rĩu nĩ nguuma na ndigacoka gwĩtwo maiyũria ndua rĩngĩ. kĩndũ gĩtarĩ bata. Ũguo nĩguo tũgũthathaũra thimo itũ mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ nĩ kũrĩ arũme na maiyũria ndua. Ũhĩga rĩu, ũmenye ũngĩkaigua ũguo, ũgĩe na ũũgĩ ũmenye harĩa ũikĩtio nĩ handũ hatarĩ kĩndũ hangĩteithia. Mũthenya wa ũmũthĩ twathathaũra thiomi ĩyo na inyuĩ na njĩra nguhĩ mũno, Na ngwĩciria ithuothe nĩ twaiguanĩra na nĩ twarĩkia kũmenya ũrĩa thimũ ĩno ĩrenda gũtwĩra. Kwoguo ndamũnyita ũgeni hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ tũrĩcemania na inyuĩ, na kinyagia hĩndĩ ĩyo, njugire njĩtagwo Sammy Kĩbũthũ, na nĩ ndamũhoera ithuothe tũtuĩke arũme nĩgetha rĩtwa rĩa Maiyũrua Ndua tũrore kana nĩ rĩgũgĩthira thĩinĩ wa bũrũri ũyũ.